Арулармы сез? Арулармы сез? Хәерле кичә балалар.
Исәнмесез. Бүген бездә кунакта Игәнә Крәшин халык фольклор ансамбле солисткасы Тамара Подвалова Николаевна. Ул инде бүген безгә үзенең истәлекләре белән уртаклашыр. Тамара түтей, үзегез белән бераз гына таныштырып китсәгез иде. Мин инде шушы Лекәулы кызы, Лекәулыда тудым, шунда кияүгә киттем, шунда гомер иттем. Җырны җараттым, эшне җараттым. Җыр бит инде ул Ходай биргән бүләк. Гомергә эшләп, җырлап яшәдек.
Тамар әби, Игәнә ансамбленә ничегрәк кереп киттегез? Һәм ул ничәнче елларда, кем тарафыннан оештырылды икән? Игәнә ансамбле болай булды инде ул. Элек бит олимпиадалар буладыр е, башта клубка җыеладыр е, алда концертлар куядыр е. Аннан инде яхшы уйнаганнарны җибәрәләр е Сарманга, заключительный концерт дип аталадыр инде. Шунда шунда киттек. Берничә байтак кына җырлыйча. Шунда баргач, җырладык инде, элек бит инде совет җырлары җырлыйдыр ек. Әле керәшен җырлары җырлаучы буе. Хәзер анда барган ебезен бүтәкә аннатты, полис санып төте. Әйдәгез әле мәйтәм, без өчәү бер керәшен җыры чыгып җырлыйк әле дип. Шуннан әйдәгез әйдә тегеләр. Без чыктык та француз яулыкны җырладык. Шуннан халык торып басып, бии-бии кул чаптылар. Крешин җырын бик тә шараттылар. Хәзер тагын икенче җылны инде мужикларны да иярттек, тагы 5-6 хатын, ак күлмәкләр киеп, тагын без Әйдә, әйдәне җырладык. Менә ул әйдә, әйдә бөтен Татарияга таралды инде. Бездән калган җыр ул. Аннары шунда килгәне ул чакта бит инде райком секретары диде, Река Шаповая райком секретары. Бу әйткән, мин боларга күлмәкләр тектерәм дип. Менә шуннан Руза апа безгә күлмәкләр тектереп, шуннан кереп китте инде бу ансамбль. Аннан соң 74 нче елны без бардык Казанга, туган як кешеләренә. Анда калды. Аннары жыл саен инде ни районнарны бит Казаннар чакыралар еле концерт белән. Гел безне ертып бардылар инде алар. Сарманнар ертәсе булмаса да, безне Казаннар чакыралар иде. Ләкиләрне калдырмагыз, ләкиләрне калдырмагыз. Шулай бер вакыт Рафис Уразаев әйтә, клубларда йөрибез ди, безне концертны аласызмы дип әйтеп ди. Ул безгә ди, Ләкиләр килдеме? Ләкиләр килсә алабыз дип әйтәләр ди. Без бер 25 кеше барадыр ул чакта. Безнең бер алты хатын бик матур җырлыйдыр ие. Гел басып җырладык инде без. Ул чагында ансамбльләр күп түгел ие. Гришкиннар килде, усылар, без өчәү җөрдек инде. Элмәтләргә дә бардык, төрле конкурсларда җөрдек инде.
Тамара әби, сезгә нинди конкурсларда, фестивальләрдә катнашырга туры килде?
Без инде Әлмәткә бардык, Гаптулла Тукайның 100 еллыгына бардык. Күп җөрдек инде. Мәскәүгә бардык. Мәскәүдә Мәскәүнең 100 еллыгына чакырдылар. Шолладан гел калмадык инде, Шоллаларда җөрдек. Мөслимнәргә дә бардык, Озакайларга бардык, Зәйгә дә бардык. Барган бер җиребездә баян гармуны бирәләр ибезгә. Гел күбрәк беренче урынны алдык инде. Тамара әбәй, сез э, Мәскәүгә. Мәскәүгә дә бардыгыз. Ничек булды? Бик күңелле булды, бик җылы каршы алдылар. Казаннан оештырып җибәрделәр безне. Анда безнең алып баручыбыз Алмаз Хәмзин булды. Бөгелмәдән ике биюче кызны иярттеләр, Мамадыштан бер бәләкәй гармунчыны иярттеләр. Үзебез дә җигерме ике кеше барган идек. Анда Мәскәүнең бөтен урамнарына белдерүләр куйдылар. Сарман районы Ләкә авылының Игәнә ансамбле дип, аннан соң инде анда бөтенесе бик җакын итәләр, Измайлов паркларында, Пушкин паркларында, бик күп паркларда булдык инде. Ул Измайлов паркы Мәскәүдә татарларның җыела торган урын икән. Анда безнең Сез кайда йөрисез инде, ике сәгать көтәбез диләр, дүрт йөзләп кеше безне көтеп торалар икән. Без инде ул чакта бүтән паркларда йөри идек. Бик яраттылар, тәңкәләребезне өзеп алалар. Сез инде татарларга да бик ошамаган сымак диләр, без бит крешеннәр дибез. Шулай итеп, тагын килегез, тагын килегез дип безне озатып калдылар, бик яратып. Менә шул Мәскәү тикле Мәскәүгә баргансыз, әйме, әле хәзер Мәскәүгә барып җитеп булмый. Бәлки әле булыр, Алла бирсә. Бездә инде менә 24 ноябрь көнне Алла бирсә Игәнә керәшен халык фольклор ансамбле Бакалыга юл тотачак. Аларга инде исән сау барып әйләнеп кайтырга насыйп булсын. Алар арасында инде Тамара түти дә була, Шайб Тамара әти, Алла бирсә. Тамара әбей, менә әйтсәгез иде, сезнең безнең бит инде ансамбльдә әйткәнемчә балалар бүгенге көндә җырларга, биергә өйрәнәләр. Аларга сезнең әйтер теләкләрегез? Әйе, мин бик сөенәм. Балалар җөргәнгә дә рәхмәт Римага, аларны оештырды. Бик матур җырлыйлар. Безнең дәвамчылар булырлар дим. Балалар, исән сау булыгыз, тырыш булыгыз, әйбәт укыгыз, бездән үрнәк алып шушылай эшне җаратыгыз, җырны җаратыгыз.

Зур тормышка юл ала.
Афәрин, афәрин. Бик матур җыр. Тамалай, әле бу җырны җырлаганыгыз юк иде. Җылы үзем чыгарган ием әле, өйдә көйләп йөргән ием. Ки онытылгандыр әле җырлар бәк күп әлбәттә. Әлбәттә без керәшеннәрдә инде җырлар бәк күп. Җырлар күп күп.
Тамара әби, безгә инде менә шулай килеп, истәлекләр белән безгә бүлешкәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез.